Filwaqt li ħafna minnkom qegħdin jiċċelebraw il-Milied mal-familja u ma' dawk li tħobbu jiena ġejt hawn f'Dar San Vinċenz de Paul f'din il-belt żgħira mimlija b'aktar minn elf anzjan u anzjana. U nixtieq li llum indur ftit magħhom u nqassmilhom ftit rigali tal-Milied. Ara ġej. Marija, Margaret u Saverina t-tuli, jew mela waħda lejk Marija. Il-miliet u s-sena tajba, regal minn għanna lejk. Għandi warda ħanatija lil tfajla. Tfajla li għandha ftit żmien, imma ħanara l-minn sena tija għalu li xi ħadd irid nagħtiha Giovanna. Inti Giovanna, din għalik Giovanna. Il-Milied it-tajjeb. Eh, ilhom ma jagħtuk xi warda jew? Aqqas qatt ħadd għax aqqas ir-raġa qatt ma tari ward. Qatt ma dak warda raġa. Ah, tista' tja xar qabel. U le tajjeb jgħet għandi pjaċir, inti Loren, so. Kallija.
Kall isma ġiblek xi ħaġa tal-miliet jien, il-miliet it-tajjeb. Kif int? U l-familja.
Int mal-manċi għaw.
Eh? Mal-manċi għaw int. Dħalna f'wing oħra għaw ħafna sabiħ hawnhekk. Tony u Mariano, bonġu, il-milit it-tajjeb u dan għalikom. Il-milit tajjeb eh, ġdejn tajba. Grazie, ħanpoġġi ġo fiq, noġġo nofskom jek ma jimportax. Kemm qed insiewa hawnhekk? Mhux ħażin.
Isma' Mariano, int mal-manċi jsek. Eh? Mal-manċi int isek. Ejja, ejja, mal-Manchester. Isma' taf li mhux sejjer nisew ħafna jew bħalissa? Le, ħafna, da żgur li minn sejjer ħafna. Rosina, u x'hekk!
Il-Milied it-Tajjeb din għalik. Grazzi ħafna ta' kull m'għamilt ma' Malta! Issa wieħed Għawdxi u ma jistax ma ntiehx jien, eh? Għax int Għawdxi bħali. U x'Għawdxi int? Eh? Għawdxi bħali mela, din għalik il-Milied it-Tajjob. Xejn, tgħidli xejn. Qaluli niġi ħdejk ukoll jien l-ewwel nett il-Milied it-tajjeb lilek u dan rigal għalik. U l-familja, u thank you.
Grazzi ħafna tal-li lqajtna hawnhekk. Ej, ma nesħiex ngħid.
Mill-belt, Mela, għidli. jien mill-belt mid-dura balli. Xizjet, hi. Ġibt lek rigali, no, right, okay. Ħattu, ma Nirringrazzjak ħattu. minn qalbi, il-festi tajba likom kollha, u l-familja kollha tagħkom. U min inti għax ma fimtekx? Jien ġew mitzi.
Sewa. Mill-belt, u ma noqgħod ħattar xejn. Għotem, għotem, għandi pjaċin, għandi pjaċin. Il-minit tajjeb u dina li, dina li. Jalla jkollok kull ma tixtaq. Grazzi ħafna, grazzi, grazzi. Prosit, hej, għuri.
Narak, narak fit-television. Illum mux bħaxarab, bħala xarab ankieta, u illum ta' TVM, u ġej, sorry, ġej, Skużani, qed nixjieħu stella, qed nixjieħu. Dan regala lejk ħanti kwarda wkoll biex nawguralek il-miliet it-tajjeb u dak kollu li tixtieq qalbek. Lilkom ukoll.
Alfred, miliet it-tajjeb għandi pjaċir Mark jiena qiegħed mal-mara hawnhekk inti jew. Ekku, bqajtu tgħixu flimkien sal-aħħar. Sal-aħħar, għalin għandi 77 u din għal 71 issa. U kemm ilkom flimkien bleru sija b'kollox? Nej, 53. Li ta' Alla jbirek. Ilu 51 mizzawieċ u sentej għarus. Alla jbirek, sentej għarus u 51 sena mizzawieċ. Alla jbirek, jien ġibt rigal li l-ek. Eh, din xi ħaġa żejra minn għandna tal-miliet. U ġibt lek warda forsi ta' tila inti, ħer ta' tila inti għax ir-raġel tagħha ma tmux taħseb li qed nipprova nitħlilha. U le le le mhux tuħu għalik. Dej għand il-Manuel, Manuel mhux resident, inti taħdem hawnhekk. Imma xorta ħantik rigal. Da rigal minn għandna tal-Milied. Milied it-tajjeb. Ħafna lilek ukoll.
Kemm ilek taħdem hawnhekk?
Jien issa sitt snin. Ili naħdem sitt snin għax qabel kont naħdem xi mkien ieħor. Sitt snin?
Sitt snin ili hawn.
Ħafna nies hemm barra jaħsbu xogħol ta' paċenzja hu.
Paċenzja trid ikollok dejjem, speċjalment ma' l-anzjani, insomma tfal l-istess, imma mhux kulħadd adattat għal tax-xogħol, tifhem. Trid ikollok daqsxejn guts, trid ikollok daqsxejn ma tkunx wieħed li titqażżeż. Trid tieħu paċenzja kbira eh, mal-anzjani. Ngħidlek iktar mit-tfal jien. U trid tkun mimli mħabba. U oh, rispett, rispett, eh, ma jkollokx rispett jien għalija kieku, minn ti tajjeb għal-imkien, bla rispett. U jħobbuk l-anzjani? U ħafna, u għandi, jħobbuni ħafna, jena eh, xoħal l-istess namlu, isu missieri, jew isa ommi. Jena għammet ħabta ndur bommi u koll, u bekk tħajjar tal-daxxol un-bat. Ġoġobni. Alla jbir. Sodisfazzjon fl-istess ħin kollu. Prosit.
Jalla tkomplu, tkomplu tagħmlu ħafna ġid kif qegħdin tagħmlu. Kull ma nixtieq xogħol ħadd jagħmlu bħali ju. biex intik kiss.
Oj, ma kemm inħobbok, vera. Kuri mill fit-tajjeb. Jien nagħmel appell eh, sħabi kollha li xogħol nixtieqhom jagħmluh kollu bħali. Jalla kulħadd bħalkom.
Pjaċir, Mark jiena, festi tajba, kif inti? U hekk, mhux ħażin.

Dik dejjem. Għadek tixtieq tagħmel il-ġej tiġivi.
Kont għaddu nibqaw. Fimtik, fimtik. Ta' ta' ġalbjek. Le, għadek għadek b'saħħtek u tajja. Ah, Grazzi daħna għalla.
Għadni b'saħħti sot.

Lesti, dorna dawra mar-Residenza San Vinċenz de Paul ma' din il-belt żgħira mimlija b'aktar minn elf anzjan u ltqajna ma' ħafna karattri li kollha qassamnielhom xi rigal jew xi fjura. X'ħin tkun hawnhekk tirrealizza kemm hemm affarijiet fil-ħajja li nħalluhom għaddejjin mingħajr ma napprezzawhom, mingħajr kultant ma nagħtu kashom. Allura naħseb illum tgħallimt, naħseb illum mhux biss tajthom ir-rigal imma tawni rigal huma li għenuni napprezza aktar l-affarijiet iż-żgħar fil-ħajja. Jiena, daqshekk għalissa, nawguralkom lilkom u l-familji tagħkom Milied u Sena mill-Isbaħ.